Хәерле көннәр, без Максат шоу ны дәвам итә. Бүген инде мин үземнең дустым Айгөлдә кунакта. Без инде салон красоты дип әйтәләрме, мин аны бик аңлатып бетерә алмамын, чөнки бик жыра кеше. Ә, Сәлам. Сәлам. Әйдә, әзрәк сөйләп китә, без кая икән, кем икәнне, чтобы ты кеше раскрыт, а то мин сөйли башласам, син теге многогранный нәрсә, һөнәрләр мин аңлатып бетерә алмамын. Ярар. Үзең Үзең белән таныштыру. Дусларым исәнмесез. Минем исемем Айгөл. Күбесенчә мине, наверное, беләдер инде. Э, Алим мине, миңа бүгін кунакка килде. Бу минем студия. Мин монда маникюр ясыйм, педикюр ясыйм. Иратларга да, хатын кызларга да. Шул. Бу исеме ничек бу? Студия Имаева Nails. Имаева бит инде минем фамилия, Nails ул тырнакны означает. Студия инде ул менә. Минем бу студия. Все, аңладым. Минем хәзер без Лак, аяк, кул. А, Бу ушундай нәрсә да? кул, бу аяк, бу лак, А, тюбик. а, мен Ну, просто иратларга аны бик аңлатып бетереп булмый. А, Хатын все, кызлар все, күрсә аңла- аңлый инде аңладым, сразу. аңладым. А моны кем ясады? Үзең уйлап чыгардыңмы или кемдер булыштымы? Юк, миңа Казаннан бер м, дизайнер булышты. Мин аңа мөрәҗәгать иттем дә инде, мәйтәм, менә студия ачмакчы булам, фотоны җибәрдем, ничек нәрсәне расположить итергә, ул миңа шул менә бу эмблеманы ясап бирде инде. Әйдәгез без сезгә шундый үзегез була торган әйберне ясыйбыз ди. Менә ул сезнеке генә була, мәйтәм, ә. әйдәгез ясыйк. И ул менә миңа берничә вариант җибәрде, менә без менә монсында инде. Туктадык, миңа ошады. Хәм менә агачтан миңа шулай ясап бирде. Матур, матур вообще. Мин э, сорауларымны башын белән әмә, сен хәл без Инстаграмны бик өйрәндек. Син быел 10 ел була икән Сабада яши башлаган. 10 ел була. Син инде 10 ел элек монда күченгәндә, ну, язган яшьтә Сабада, ну, менталитет халыкның икенче теге ничектер шулай теге э, неожиданно булган исән хәзер ун ел торганнан соң нинди синең хәзер үзгәрдеме менталитет саба халкың или син инде ул шул менталитетка кереп беттеңме ничегрәк саба халкының менталитеты үзгәрмәде мин Сова халкы шикелле уйлый башладым. Мин үзем хәзер менә Совалылар шикелле яшим, уйлыйм, сөйләшәм. Ну, менә шундыйрак юк менталитет үзгәрде дип әйтә алмыйм. Ун ел элек кайтканда мин менталитетны вообще уйламадым. Менә Саба холкы шулай отличается дип, юк. Ул менә эшкә тотынгач, уже менә мин шуны аңладым, күрдем. И Юк, ун ел элек турында, юк, дөрес түгел ул, ун ел элек мин алай саба менталитет турында сөйләшмәдем. Юк, бер яза, без просто укыган, юк, просто. Юк, мин аңлатасым, юк, мин үзем дә шулай дип әйтәм. Мин шуның белән көрәшүче, теге мин үзем саба туып үссәм дә, әмә теге безнең сабаның үзенә бер төр юлы бар икән, мин беләм, яна үзгәртәсем дә килә. Но мин әйтәсем килә, менә хас 10 ел сабада яшәү, синең ул мәхәб, инде сабага карата, ну мин беләм инде син бит инде сабага кайтып йөрим, мин кичкә чактан беләм сине, син сабага кунакка кайтып йөрим, кунак кыз буларак. Кайтайым, җылап китәем. Менә кино күрсәтәләр бит әле, машина китә, бала утыра да болай җылый. Менә мин нәкъ шундый идем.

Э, саба мәхәббәтнең арта гынамы или ниндидер бер э, минус яклары күбәяме или плюс яклары күбәяме сабадан э, нәрсә уйлыйсың саба ой сабада менә миңа күп кеше әйтә инде имин менә син казан кызы нишәп син сабага кайттың менә нәрсә калган ирең нижнекамскыныкы име нишәп сез монда нишисез менә гел бер әйбер әйтәм име мин аны әйтергә ормыйм безнең балалар өчен сабада менә бөтен яктан да килгән инде яшәве. Садик якларым, анда уку ягым, анда җыен секция индеме, хоккей, футбол. Менә нәрсә тели күңелең, шул бар балаларны йөртергә. Менә хә Казанга барабыз, име ул пробкада утыралар да мәйтәм, о, болар бит эшкә ике сәгать бара, мин бит әле бу Вакытымы йоклыйм рәхәтләнеп. Садикка 10 минут, эшкә 5 минут, име? Бүтін свежий продукты бар. Менә мин аны гел әйтәм. Менә синең программаңда гына түгел, мин аны гел шулай әйтәм. Менә ничә ел буе безнең дуслар да килә, име, туганнар да. Алар менә шундый менә бик удивляются инде. Үзгәрәме саба? Саба үзгәрәме? Ну, үзгәрә. Үзгәрә дә. Үзгәрә. И бит инде бит инде менә мондый чактан э, кофе чулпан янында бит инде ларек тора, янда мороженое Әйе. саталар. Әйе. Я. Бездә ни белән чиратта тора. Минем менә һәрбер э, здание ул исемдә. Э, Үзгәрә инде ничек үзгәрми. Ә менә бу э, син э, әйтеп киттең, ирең Нижнекамскидан. Сән бала кая таныштың? Сен Казаннан, или сен Нижнекамская, сен, мин сен уйлыйм, сен Юк. Нижнекамская, үзең күченгән Казанда, Юк. или сен төп Мин- Казан кызымы? Төп Казан кызы мин. А. Садикка Казанга йөрдем. Э, Казанда. Мәктәптә укыдым бит инде Казанда. Но монда мин тоже садикка йөреп алдым. Ага. Бер ай микән? М, Төп Казан кызы мин. Айдар белән без таныштык. Айдар инде ул минем ирем. Кем белми, ну, вряд ли, бөтен кеше беләдер инде аны. Айдар белән без таныштык подъезд төбендә, минем йөк кырыенда. Безнең зур турецкий дом, анда 20 подъезд. Менә мин дус кызларым белән кайтып бараем, и ул минем бер якын дус кызым белән сөешеп торайы. Шул дустым белән исәнләштек тә инде, Айдар тора. Менә Айгөл, Айдар, будьте знакомы и так далее, все. И син илең инде, ну, баш, без башка районнарда каралган, хат, хаткей бит инде, да? Ул хаткейдан, э, ул тренер буларак бит инде күбрәк хәзер, шулай бит инде? Улай ел тренер буларак, ул 10 ел тренер. Без бит инде монда аның эше булганга гына кайттык. Минем тырнак буенча түгел. Именно менә Айдарның эше буларак кайттык. Вообще без монда ничек кайттык? Кеше сорый инде, менә сез ничек монда вообще эләктегез килеп? Ярар, менә син Дәвәнең янына кайтаең, әме бәләкәй чакта, яшь чакта. Рөстәм туды да инде минем олы малаем. И без декретта нишисең инде? Казанда бит инде декретта чыгасың, 3 сәгать буе коляска көтеп йөрисең. И органыйм, и туйганыйм, Сабага кайттык. Бер кайттык, ике кайттык, өч кайттык, дүрт кайттык. И, менә шуннан безгә дуслар да әйтте инде. Әйдәгез, кайтыгыз, нишлисез соң сез анда? Сезне нәрсә анда тота? Бер нәрсә тотмый. Әйдә, әйдә менә эш эзләп карыйк, табабыз, була, кайтыгыз. Менә шулай кайттык. Ну, безнең хоккейный команда вообще ул хәлмә күп урыннар. Алар бик э, бердәм алар шулай бит. Син аны ул хоккейный команда алар бердәм алар хатында алар үзләре бердәм инде алар хатыннары белән дә җыелышалармы или шундый син мероприятиелар бармы хаткейни безнең саба хаткейни клубның эчендә нәрсә анда бара нинди движуха анда мероприятиелар безнең булмый дөресен әйткәндә мин хоккей турында уйлар белән вообще сөйләшмим шо син ак барсны уеннарына карамыйсың нинди ак барс Юк, инде карамыйсың теге. Карамыйм да, белмим, мин шундый менә. Ну, конькида йөри беләсең бит инде. Юк. Может, яшь чакта беләмдер инде. Рөстәм дә инде минем малай. Әне иде, инде, иде, инде, иде. Ә малай уйный тоже, да, хоккей? О, малай, я, малай уйный. Менә малайым вообще. Хоккей дип кенә. Хоккей дип кенә. Менә молодец инде ул яктан. Без инде хоккей белән бөтен нәрсәне куркытабыз. Хоккейга бармыйсың, тренировкага бармыйсың, эшли аласың икән, все, тренировкага, никакая тренировка. Безнең менә все с хоккеем. Бөтен нәрсә хоккей белән, бөтен тормышы инде Алла бирсә, Алла бирсә, алдан да бик бик бик тоныклы хоккеист булыр дип өметләнеп торабыз. Ну, бик авыр, бик авыр эш инде, мәтәк, бала өчен дә, ни өчен дә. Бөтен нәрсә авыр, любой эш. Минем өчен юган да әйбер менә. Спорт, конечно. Бу авыр, Спорт кына түгел, бөтен нәрсә авыр. Алим, бөтен нәрсәдә тырышасы. Ну, әйдә авыр дигәндә, менә син хәбу студияне ачкан вакытта, син бит әле башта бер җирдә, э, нинди авырлыклар белән э, ну, столкнулся ничек инде теге. Нинди авырлыклар чыкты шул менә син авылда үзеңне с нуля бизнес башлау нәрсә? Менә ышанмыйсың, бер авырлыкта килеп чыкмады. Үзеннән үзе менә име

Иде. 8 ел элек только үстереп тырнакны. Ә син уже 8 ел элек башлады. 8 ел. Инде менә яха 8 ел. Ничек ха вакытта 5 сәгать булса, хәзер ничәлек? Сәгать ярым. Э, тырнакның эше ул менә продвинулся алга таба. Хәзер 5 сәгать утырмыйбыз, хәзер. Юк, шулай әйтәм, вакыт тәрән итеп 5 сәгать хатын-кыз утырдымы шунда? Утырды. Утырды, утырды. Ә... Күп мәҗ итә инде ул тырнак. Бер ай. Әле мин өйрәнеп кенә кайткан гарантия юк, бер ай торасын. Барыбер киләләр ие. Менә шул чакта гына үзем белән көрәштем, эшлисе киләме, юкмы, иренү дә бар анда, авырлык та бар, менә шунда гына. Ә былай мин бит үзем медколледжны бетердем, 4 ел укыдым. Стерилизация, дезинфекция буенча инде мин аны бөтенесен беләм, миңа проблем булмады ансы. Тагын нинди авырлык? Конкуренция? Конкуренция? Да. Ну, элек югый бар инде конкуренция. Хәзер элек югый. Шат сайын бар инде, да? Хәзер әйе, ә бик күп. Но миңа ансы да авырлык дип әйтмәсем, һәрбер кешенең үз клиенты бар. Менә кемдер мине ярата, кемдер бүтәнне ярата, кемдер миңа килә. Шуңа күрә бөтен кешегә җитә. Ә бу тагын булган я бер случай шундый теге. Синдә эшләгән кешеләр үзләре ашып киттеләр, да? Ансы да алар да син Значит, син үзең үзеңә конкурентларны да аны үстердең, да? Мин бит укыттым, әйе. Мин бер 50-60 кеше укыгандыр. Мин дә бөтен э, ну, Татарстан дисәң була инде, Чаллыдан килеп укыдылар. Минем э, двоюродныйның хатыны инде. Ул хәзер вообще профи. Менә это случай, ученик превзошел учителя диләр бит. Менә мин аңа карыйм, сокланам. Мин аңа үзем дә барып ясатам иногда, кунакка барганда. Арчадан да булдылар, Кукмарат, Леше. Соба? Собалар бар инде. Собалар минем преемникларым бар инде, ха укучыларым. Абай һәм менә конкуренция да бит инде. Мәсәлән, мин э, теге үземнең бизнеска караганда, мин собада

Менә именно конкурировать итә торган име. Мин бит 8 ел эшлим. 8 ел эчендә мин ничә мең кул ясадым, ничә күпме кеше булды име. Шуңа күрә миңа ул яктан җиңелрәк. Ә менә хәзер укып кайткан кызлар менә бездән 8 ел эшләүче мастерлардан яңадан ук китүе клиентларны бик авыр. бик читен. Алар инде Инстаграм, белмим, мин алай кеше артыннан күзәтмим, дөрес әйткәндә генә, вакытым юк. Но Инстаграм инде Инстаграм, Инстаграм хәзер бик көчле платформа. Шулаймы? Ну син бик прокачанный Инстаграм, син нинди? Мин агрессирую бөтен кешедән.

бирәләрме, акча түләрме сиңа? Акча түләвен юк, бик алай акча алганым юк, но бер-ике случай булды, әйе, алдым. Обычно бартер. Мин алай реклама дип Инстаграмны развивать итмим, юк. Бар менә кеше накручивает, иман да әйбер итәләр инде нәрсә ул продвигать итәләр үзләренең фотографияләрен мин алай итмим беркайчан да ниткәнем юк син нәрсә менә мин үзем инде инстаграмда яратам миңа обратная связь булган теге кеше обратная связь я мин сүгә я мактый это шушың белән мин энергия алам инде менә сиңа нәрсә инстаграм бирә болай мин просто аңа ияләндем биш ел бит инде хәзер биш ел беренче фотографияләрне карасам да ими биш ел Менә белмим, дөресен әйткәндә, яме менә мин хәзер шулай дип әйтергә магу. Мин э, карьерамны башлаганда, э? тырнак белән, мин гел бөтен нәрсәне интернетка тыктым. Э? И бөтен кеше әйтә, ник ул аны бөтен нәрсәне интернетка тыга? Уф, туйдым бу тырнактан. О, булды, туйдым, туйдым. Хәзерге вакытта миңа настолько ул менә плюс булды име? Бөтен нәрсәне менә 5-6 ел элек тыгып барганны, алар минем үсте үсте үсте үсте менә ул караучыларым миңа кайбер вакытны россиянең әллә кайларыннан язалар исән сойгүл без сезнең белән рәхмәт сезгә менә сез шундый молодец яратмаучылар да бар инде син шикелле яратучылар да бар аларның син шикелле син бит әле генә әйттең миңа әйбер язалар дип Ә, син шикелле, ә, мен әйтәм, Мисси, Сине- Мисси Юк. мине жыларга кертте дип тора, ты яратмыйча списокка кергәнмен дип Юк, тора. юк, юк. Э, Подписчиклар буенча әйтәм инде. Әй, әй. Андыйлар да бар. Э, Шул Но мин- реклама буенча Но мин беләм, синең анда полностью теге дискуссия башланса бер анда тема буенча син анда анда бөтенесе теге открытый яза башлар анда да. Ну, теге, Әйе. полный ну түгенде шундый сүз сүз итү мин аны ясау юк бит үзе былай миңа скрытый җибәрәләр теге ә синдә полный ты дискуссия анда полный тоже шундый кеше э, без комплексов без принципов димме инде и менә мин нинди буларак минем подписчикларым да шундый шуңа күрә менә нәрсә уйла уйламыйча да язалар кайбер вакытта минем үпкәләгәнем юк андый әйбергә инде Ну, берәр тапыл савып килә, бардыр берәр фундый. Син обидно берәр нәрсә булган. Юк, минем андый гадәтем юк. Ике көнлек дөньяда ачык кеше булып калергә. Яда. Я. Син вообще син теге сөйләшү прям Юк, юк, мин э, андый кеше түгел булып калыйсы. Һәрбер кеше менә миңа, конечно, русча җайлырак, бу бит инде татарча передача, шуңа татарча әйтеп карыйм. Һәрбер кешенең үзенең мнениесе бар бит инде бездә свобода слова бар именно шундай әйбер шуңа күрә юк мин беркайчан да алай кешегә рәнҗемим үпкәләмим нәрсә язасылары килә шуны язалар олардың правосы ул мин бит могу удалить э, ошамаса алиса давай мына э, яшьләр укып кайта бит нитә аларга барыбер да э, синең конкурентларың булырлар тора бар но аларга берәр киңәшем бармы шундай инсайт мәсәл инстаграм алып бару тырнакны ничек эшләү нәрсә эшләү бер өч кенә совет бирә шундый яшьләр генә түгел хәзер бит инде безнең э, любой возрастта бизнес ачырга телиме кеше 40 яшьтә дә була 50 яшьтә дә була 30 яшьтә дә инстаграмны алып баруы обязательно кирәк дип уйлыйм бик көчле платформа беренчесе Иренмичә менә миңа әти-әни гел әйтә инде, мин инстаграмны алып бара башлагач, ниеп утырасың син ул телефоныңда, олып ата әле, и ачулары чыга, яха әни әйтә, әйдә тиз генә бер шампуньны тыгып алыйк әле. Мин әйтәм, шулаймы нәй? Мин әйтәм, әйдә яра тыгыйк. Шуңа күрә бик күп вакытны ала, бик күп көчне ала, ләкин барыбер утырасы. Инстаграм, тырышлык. Икенчесе? Икенчесе, булмаган әйбер юк, кеше бит ул шундый көчле. Ул менә бар нәрсәне булдыра. Кешенең теле бар, күзе бар, колагы бар, оягы, кулы бар. Аллаһ шүкер, йөри, сөяшә белсә, бөтен нәрсә була. Менә әздән башласа да, өченчесе поддержка, гаилә поддержкасы, дуслар. Менә алар дуслардан башлана. Дөресен әйткәндә, бөтен бизнес. Синнән дә менә бер агачыңа дустың алса, сарафанное радио китә бит инде, име? Монда шулай тырнакта бөтен любой строительный материал очам ул, кибет очам ул, киемме. Кешедән поддержка булса тоже була. Э, сарафанный радио дип аталадыр инде ул. Шул поддержка тырышлык. Беренчесе Инстаграмда публичный булмаска, ялмаска, икенчесе тырышлык, өченчесе инде ул әлбәттә тирә-яныңда кешеләр поддержать итсә, ул Көчле нәрсә. Менә ул бик читен бит синең яныңдагы кешеңә әйтсә, име менә. Юк, син булдырмыйсың. Ул бит сеңеп кала. И уйлыйсың аннары, ой, булмаса, юк, менә сиңа әйтергә тиешер. Була, була иде, әз генә итеп кара. Менә итеп җибәрсәләр, шәп. Синең кумирлар бармы? Ну, мен нинди ни кемнәрне карыйсың син? Син кемдер вдохновляй итәме шундый? Настя Ивлеева карыйм. Кемне? Настя Ивлеева. Ага. Пятницада Орел и Решка бардымы? Менә шуны карыйм. Татарлардан идисеңме син? Юк, менә син мотивирует иттерә, нинди Юк, нәрсәләр мин үзем бик укыйсың? мотивация. Ходячая. Нәрсәләр укыйсың? Менә Нәрсә белән яшисең син? Менә Бу теге Инстаграмнан цена буш вакытыңда нәрсә белән шөгыльләнәсең? Юк, минем алай нишләптер буш вакытым. Менә мин ул әйбер сорауга әзер түгел идем вообще имем. Менә хә уйлап карыйм әле, нишлим мин Инстаграмнан тыш? Әй. Менә хә кемне карыйм? Алай укыйсың менә. Укыйм, китаплар укыйм. Нинди китаплар укыйсың? Роман. Мин бит Хатын-кыз. Әйе. Эмоциональный романнар яратам мин менә и августтан октябрьга, әйе менә шул 3 ай азагында 10 китап укыдым. Мм. Дүрт төшәр йөз бит. Ну, бер суткага бер китап китә инде минем. О. Әйе, мин тиз укыйм, мин бик яратам, бирелеп укыйм, мин шунда инде эчтә ул китапта. Бу рус рус телендә инде күрәм. Әйе, әйе. Ну, татарчаны да яратам, Зифа Кадырованы укыганым бар. Ике китабын укыдым. Нинди китаплар син топовый шунда 3 китап мәсәлән син тора тора. Карап әйтсәм буламы инстаграмны? Мин оныттым. Йо. Миндә бар бит алар. Соңра син язган идең моны да? Пост куйган да? Куйган идем постка. А, все все. Әйе. Менә монда имем. Ну бит инде менә кара китап ул һәр бер кешегә бер отдельная история. Менә кемдер ял итә, кемдер мотивация эзли аннан. Менә кем ничек? Минем өчен китап ул расслабление. Менә мин ял итәм, минем бөтен мозгаларым, мин Шуңа күрә бөтен кешегә дә кызык булырга мөмкин түгел ул. Хәзер бит инде безнең модада мотивация, саморазвитие, имя, как идти достигнуть своей цели. Мин андыйларны укымыйм. Мин андыйга вакыт әрәм итмим. Миңа ул керми, миңа сеңми ул, мин аны аңламыйм. Бер 3-4 мәртәбә генә укысам, может кына аңларга. Шуңа күрә роман, ну менә мин соңгы Анна тот, после, хотын кызлар менә кемгә ял итергә кирәк, кем орган, име менә депрессиядә, менә шуларны укырга дип тәкъдим итәм инде. Мона Кастен, э, спаси меня, спаси нас, ул менә чып-чын мәхәббәт турында инде, хисләр инде анда, яшь кешеләр турында, Англия, Лондон да бара бит инде хәлләр. Шуңа күрә менә шундыйларны вообще эчтәлекле китап укырга кирәк инде но мин андыйны укый алмыйм шуңа күрә менә мин шундыйларны мәсәлән менә мин хәзер синең шул сораудан инде мин сиңа әзеңә теге ну яшьлек например син менә казанда укыдың например сабага кайтып йөрдең менә шушы вакытларда син нәрсә белән яшәдең чтобы Менә хәзерге көнеңә килеп җитер өчен, мәсәлән, теге нинди нинди булдың син, мәсәлән, нинди менә син Менә хәзер бит Инстаграмга караганда син шуны байлай, теге сразу. Мин гел шуны дидем. Менә шушыны менә шушыңа син ничек Юк, мин яшь чакта син андый түгел идең соң, син шундый. Гел шуны дидем, сулышып йөрдем син просто. Вә ул ничек менә син ничек образовался ул характер яшь чакта, чтобы син менә хәзерге вакытта менә Айгөл мин да шулай дип. Мин бәләкәй чактан инде самостоятельный кеше идем. Менә личность идем, инде менә мондый яшьтән үк бирле. Сән ничә ул самостоятельностьтан хәр вакытта үз сүзле ул нәрсәдән сүз ул? Үз сүзле менә минем әти-әнием менә аларга зур рәхмәт, алар минем Менә мине ограничивать итмәделәр. Мин бит инде Казанда яшәдем, без центрда, Чаповода яшәдек инде. НКЦМа, КАИма ишек алларын вдоль и поперек йөреп чыктык инде без. Ул самолетка менеп, төшеп, сикереп калман калмады инде андый җир. Каиның ишек алдында самолет тора. Шунда Ролтон аша идек без. Ишек алдында менә дуслар белән кем белән яшәдек, уйнадык. Гел шундый идем минем, шундый менә характер, ул яшь чакта әнинекедер инде ул. Әнидән бирелгән характер минем әни бит инде шундый боевая көчле хатын. Менә бер момент син сорадың бит, ничек синең шундый характер? Мин бит инде бәләкәй чактан ук, беренче класстан

Әйберен экспедиция. А. Экспедиция. Җыяек менә бөтен материал, каян бу җыр чыккан, каян бу. Ә үзе җырлый мисың? Әйе. Син җырчы да мени? Әйе. Мин Кырымга бардым, Турцияга бардым, Газада. Сез солный түгел, ә теге ансамбльдә. Нинди җырлар җырлыйсыз? Аккалфак, элекке җырлар, татар җырлары. Хәзер сезләр исендә түгелдер инде. Дисеп сине бик культуралар бирде, кулла кулламыйлар микән сине? Юк, чыган да безнең фольклор. Бар бит инде. Ак калфакның табалаган чагы. Ак калфакның менә сезләр аха истә түгел, бу бит инде бик бик бик бик 2000 елларда булган хәл. Турциягә бардык, Кырымга бардык, гран-при алдык. Мин дәф дигән әйбер, корал, инструмент шулай дип аталамы инде? Менә шундый дәф дигән әйбер инде ул обтянутая кожей. Шунда менә болай уйныйм. Набиваешь. Кемдер думбра, кемдер дәфтә. Чып-чын татар костюмнарыннан колфаклар бар, күлмәкләр, һәрберебезгә тегәләр. Аннары Хәзер бит инде анда Болгар радиосы, безнең мәктәп каршында да җырлар яздырайык студияда, дискка. Син моның белән ул юлдан китәсең килмәде инде, мәйле ничектер. Юк, мин ул юлдан китәсем килмәде. Мин многогранный кеше, мин үземне нинди һөнәрдә генә инде сынап карама. Әйе. Шул. Во, во, прикольно. Иә. Ә хәл ул кешеләр ул ансамбльләр бар? Ә юк, Калфак ансамбле бар. Алсу Рашидовна бит инде институт культурада хәзер. Ректор ма, кем хәзер алай әйтә алмыйм точно. Но аның юбилее булган саен менә Геннадий Макаровның, Алсу Рашидовның юбилее булган саен безне чакыралар. Без җырлыйбыз. Әйеме? Әйе. Минем филармониядә булганым бар, консерваториядә җырлаган бар. Театр оперы балеты. Әйе, но состав меняется, без иң беренче башлаучылар ия. Бәләкәй шундый. Сез бер сова айтып, бер концерт куясыңыз. Созвездиега килә бит инде ул сорашы идем ул жюрида, созвездиеда. Шуңа күрә. Юк, сез чыгып шулай бишәкләр. Юк, юк. Юк. Монда әйтергә, сез чыгып, монда. Юк, рәхмәт.

Җырлап та җибәргәч, вау. Әйе, әйе, әйтәм бит, без бер елны Кырымга, шул ук елны Турциягә, шул ук елны круиз на теплоходе булды. Биш шәһәр, Казан, Болгар, Чистополь, Нижнекамск, Елабуга, Чаллы. Һәрбер шәһәрдә туктап, җырлап. Шул әйтәм бит. Менә син хәзер тәрбия буенча, да? Менә син ул вакытлар, ну, үзең карасаң, әни буларак тәрбия. Син малайны аңлаттың, инде хат кей, шуның белән мотивируешься. Син хәзер кызың. Ә син тәрбия ничек үзең балаларыңа ничек ни тәрбия кулланасың? Ай, мин мин бик кырыс әни. Мин шундый менә менә мондый әни инде мине. Мин үзем менә Айдар әйтә, иркәлисең ди, син аларны шундый балават итәсең, әйбер аласың. Но шул ук моментта мин гел ачуланып торам. Гел безнең Айдар менә пряник, мин кнут. Шулай. Минем алай балалар белән Аллаһу шөкер күз тимәсен проблемалар юк. Шуңа күрә белмим алар ничектер үзләреннән үзе акыллы алла әйе кызык а былай теге ниндидер бер мин шундый шундый нәрсәгә придерживаюсь дигән шундый ну юк әйттем бит инде мин менә баштанрак рөстәм эшли алса тренировкага бармый без менә гел шулай поддерживаем имя аның бар цель максат ул аны ирешергә тели шуңа күрә ул э, границаларын чыкмый менә өчле алган икән начар э, тәртип мәктәптә все тренировкага бармыйсың хоккей уйнамыйсың нәрсә чынлап та җибәрмисез чынлап та айдар инде гел пойдешь Ярый барырсың да инде. Мин гел юк бармый, әйттем бармый, значит э, бармый. И, и бармый действительно. И действительно бармый. Бер ике мәртәбә бармаса уже өченчесенә нормально укып та җибәрә яңадан. Тәртибе дә әйбәтләнә. Ул дима дима теге демотивация булмый инде ул атак дижектер. Юк, юк, юк. Юк. Дип уйлыйм. Юк, ул бит инде аны наоборот Йо, әни барым инде ярар инде бүтән ала әйтмим, әни все дүртле алам, шулай гына. Ә Ясминә белән безнең андый проблема вообще үзеннән үзе юк. Әле бит аңа өч яшь, өч ярым. Ул настоящий юный блогер дип әйтә алам мин. Ребята, смотрите дип җибәрә бит инде. Аңа андый воспитание дигән әйбер белмим әле бит ул бәләкәй аңа нәрсә дип өйрәтәсең инде. Э, ул гел туудан гел инстаграмда инде ул гел инстаграмда иә ул менә бер көнне без бит инде бакчага барабыз э, телефоннан мин бит инде аны төшереп барам сторис мен айтам ну ничек хәлләр дим инде русча нормально ди мен айтам әйдә яра дальше сөйләшәбез дай телефон миңа ди үзе төшермәкче була ул шундый ә былай ә син ничек карыйсың менә балаларны э, төшерәләр бит мәсәлән кайсы чакта төшерәсе килә инде и Андары тоткыласың инде. Менә алып бит инде карап утырасың, мәсәлән, үзем дә Кати Максны карап утырасың, 100 миллион просмотр ни. Шундый шундый профессия итсә мәсәлән, үзе төшә, төшер дип сораса. Ну, үскәч, пожалуйста, үзе үзе нитә инде менә төшерәсе килсә төшерә, төшерәсе килмәсә юк. Син син ничек ул әйбәтме мәс үз-үзеңне ярату? Конечно, син үзең яратмасаң, сине кем ярата инде? Ничек инде үзегезне яратасы? Его обязательно. Анысы иң мөһиме. Үзеңне яратсаң, сине бөтен кеше ярата, хөрмәт итә. Ул бит инде э, тик томалга әйтелмәгән любовь к себе в первую очередь должна быть. Менә мин дә шулай уйлыйм. Мин аны Бу син кичкенәдән или син Юк, тора бара? Юк, мин аны тора бара гына менә әле әле башка килә башлады. Менә фотографияләр бит инде минем эштә бөтен җирдә Ой. Үземнең име, алар чисто случайно анда барлыкка килде. Менә әле генә мин үз-үзем белән гармония таба башладым. Ну, бер юл булды инде сиңа шушыны табарга, бер юл уздың инде, да? Әйе, әйе.

Байтэ истаграмда ниндидер бер образ ясалган и хәзер вообще ничектер теге синең эчке ягыңны әзерәк биш ачып бетердек дип әйтә алмыйм но может әле тагын бер ахырдан тагын берничә елдан төшергәч анда ачылып бетер ә болай хәзерге вакытта теге миңа миңа бик ошады интервью рәхмәт миңа да бик ошады чынлап әйтәм менә башта имән кичә дуслар Кичә халатымы җуырга алып кайтып киткән ием. Шуны да нервничать итеп име онытканмын җуырга. Шул менә шуның хәтлек переживала инде. Но надеюсь, что мин сезне не подвела. Бер бөтенегезне дә Алла бирсә, Алла бирсә тагын өчен. Һәм безнең конкурс конкурска. Э, е, конкурс була бит әле безнең име. Э, безнең кафе тәмле, шуңа берәр матур лозунг, слоган димме инде, кем уйлап таба оригинальныйны, татар телендәдер инде име? Ә, ә, Әйе, татар телендә. Шуңа бездән бүләккә була набор ролл. Горячий запеченный фирменный ролл. Шуңа күрә ответларны кая Сыннар. Сиңа ясар да була. Миңа ясар да була. Ютубка ясар да була. Ютубка да ясагыз була. Шул тәмле сүзе белән түгел инде менә безнең кафега нинди туры килә слоган. Сез бит инде ашап карадыгыз барыбер беләсез име? Э, менә шундый небольшой конкурс оештырып алырга булдык әле без.